Dirree Iidaa bira jirra. Lafti tun lafa bara dheengaddaati fi amata amata amma dura dabre akkana lafa akkana bareedduu hin turre. Amma irra bareedduu bakkaa taate warri bulchiinsa Dirree Dhawaa akka gaariitti irra dalaganii lafa tana lafa namni itti boqatu dur bakki kuni kanuma kolkolee wahii turte majaarmaa illee hin qabdu kolkolee xaasaa wahii turte. Har'a immoo hoggaa laalaan bakka namni fagoorraa dhufe hundi ijaan laalu bareedduu taatee mul'atte wanni nama tolchu gammachiisu immoo dirree iidaatiin wal qabatudha. Dallawni kun dallawa iida Dirree Dhawaati. Akkana ife kunis isa wal qabataadha kanaa wajjin jechuudha. Mee asirraa egaa waan iidaa yoo rabbi fedhe mooraa teenya seennee kun ijumaan isin agarsiisuu fi nama hedduutu irra bashannanaa jira. Warri Dirre Dhawaa bakka itti hara baafatu argate yoo jedhan ni mala. Hojii bareeda, hojii galatoomfamuu qabu. Waa'ee dirree waan iidaa tokko tokko dirree teenya tana keessa seennee dhaamsa tokko tokko isinitti dhaamna waan iidan wajji wal qabatu.

Iid Al Fixrii ayyaana iidaa ka Islaamni qabu keessaa ayyaanni Iid Al Fixrii ayyaana tokko ayyaana guddaadha. Ka lamaanii ayyaana Iid Al Adhaati. Rabbi subhaanahu wa ta'aalaa akka Islaamummatti ayyaana lamaan kana nuuf taasise. Ayyaanni kun hundinuu waan mataa ufii qaba. Akkaataa mataa ufii qaba. Rabbi subhaanahu wa ta'aalaa hoggaa ummanni Islaamaa soomana soomanee fardii Rabbii guddaa kana xumure Iidal Fixrii nuu fide. Wayita immoo hajjii xumurre Iidal Adhaa nuu fide Rabbiin keenya subhaanahu wa ta'aalaa. Kuni maali? Shukrii yookaan galata Rabbii. soomana rabbi nuu laaffisee nu gargaaree soomana kana soomanne galata rabbiitiif akka iida dirree tana baanee rabbi galatoonfannu walitukmilu lciddata walitukabbiru llaha calaa maa hadaakum kunoo dirreen iida tana dirree seenaa jirra bakki kun alasiiti dirree teenya seenaa jirra

takbiirtaa goonu akka rabbii keenya subhaanahu wa ta'aalaa galateeffannu rabbiin subhaanahu wa ta'aalaa kararra nu kaa'ee nu barsiise jechuudha. Kanaafuu iiddii fixrii fi iiddii adaalleen iida ummataati dirree iidaa dirree dhawaa keessa jirra. Ummanni muslimaa ayyaana kana bareechee kanatti warri Diridhawaa bulchiinsas ta'ee hawaasas ta'ee bifa amma nuti agarru kanaan torbaan tokko guutuu asi bobba'anii biirooleen hundi waan kanarraa qooda fudhattee dachii tana bareechanii akka guyyaa boruu yoo'au iftaan namni itti salaatuuf bifa kanaan laffa'an galatoomaa jechuun barbaanna. Warra bulchiinsa Dire Dhawarreen galatoomaa jechuu barbaanna. Hawaasa koree Iidalleen galatoomaa jechuu barbaanna. Dargaggeessa keenya warra nama kuma tokko ol hujii tola ooltummaa dalaguudhaan dirree tana bifa kanatti dhaabbatanii bareechanii guyyaa as deemu kanallee bira dhaabbatanii tolchuudhaaf Warra tattaaffii godhaa jiran hundaanuu galatoomaa jechuun barbaanna akka warra diridhawatti galata guddaa argadhaa hawaasa keessanirra rabbiin isin haa galatoomsuu jechuu barbaanna. Qaamni waan kana wajji dhaabbate qaamni mootummaa waajjirri adda addaa hundi galatoomaa isinin jechuu barbaanna. Maqaa uummata diridhawaatiin galanni keessan galata guddaadha. Rabbi galata isin haa kafalu. Gadaa isin jirtan kana gadaa nagayaa, gadaa miidhamaa, gadaa guddinaa, Biyya dirreen dhawaadhaa itti gabbattu biyyi guutun Itoophiyaa itti toltu Rabbiin isinii haa taasisu jenna. Guyyaan Iid Alfixrii wanni inni qabu yoo Rabbiin keenya fedhe fixrii qaba. Fixrii masgiida hundatti himaa jiranii. Ganama subii salaannee ganama Iidaa subii salaannee ilaa gama dirree Iidaa dhufnutti akka gaariitti fixri irratti xiyyeeffanna. hujii gartee guyyaa a'maala guyyaa iidaa keessa waan hojjatamu jechuudha. Ka biroo immoo gama dirree iidaa dhufuudha. Dirree iidatti bahuu kana nabiin keenya Muhammad sallallahu alaihi wasallam akka dirree ta'e bahanii salaatan nu ajajanii hanga lubbuun jiranillee dirreetti bahaniiti ka salaataa turan nabiin keenya sallallahu alaihi wasallam. Carraa dirree bareedduu akkanaa namni qabu Itoophiyaa keessaa Yoo Dirree Dhawaa taate malee namni biroo Istoodiyooma wahii dhaqee yoowaa'u bakka akkanaa dhaqee salaata. Namni dirree iida mataa ufii qabu magaalaa teenya tanaa fi magaalaan biroo jiraachuun ni mala. Teenya tun hangafa jennee ilaalla. Kunilleen waan bareedaa magaalaa tana adda isii taasisu gama dirree iidaa dhufuu qaba namni. Gama dirree iidaa dhufee asis salaata. sha'aa'ira islaamaati waman yu'azzim sha'aa'ira allaahi fa'innahaa min taqwal quluub nabiin keenya sallallahu alaihi wasallam salaata iidaa masgiidatti yoo gandatti salaatuun guyyaa tokko roobaf waan je'amuutu jira sanii ala raareetti bahanii salaatan mallattoo islaamummaati guddina islaamummaati waan islaamummaa calaqqisuun mul'ata dirree tana qofaami ummanni dirree dhawaa hoggaa dhufe Naannoo kana jaarmaya manneenii kan mul'atu kana hunda keessa guutee namni ilaa darajaa sa mikrifoonni dhaqqabuu dadhabu hamma ga'utti karaa makiinatii fi isfaaltii kana hundatti ilmi namaa fayyadatee godhan gama dirree iidaa dhufuun sunnaa islaamaati. Salaanni iidaa sunnaa jabaa ummanni islaamaa taasisuu qabu gama dirree tokkoo dhufnee tokkummaa mul'ifnee Dirree tana bareechinee tokkummaa Islaamaa mul'ifnee dirree tanarraa waan asirraa dabru salaata asis salaannee du'aayii asirraa godhamtu aamiin jennee kheyrii bakka tanaa dabartu hunda dhaggeeffannee guyyaa itti gallu waan ta'eef dhiiralleen dubartilleen xiqqalleen guddalleen dullachilleen dardargeessilleen gama dirree iidaa dhufuu qaba dirreen iidaa bal'oodha keessa seenee namni salfii qabatee waan namni akkana itti laffa'e kana dirreen tun inshaallah yoo waa boruu yoo waa iftaan nama uffatuu teessi jechuudha. Bakkitti akka qaawni tokko mul'atu jechuudha. Nama uffatti jechuudha. Iiddi tuni iiddi bakka takka baanee salaan waan laafaa isinitti hin fakkaatin tun. Waan laafaa dhaame. Wanni nuti guyyaa iidaa goonu tokko salaata iidaa kana Fixrii eega baafne booda salaata iidaati. Salaata iidaa tasgabbiin imaama bira teenyee khuxbaa imaamni qara'ullee dhaggeeffannee du'aa'ii imaamni godhullee zikrii asirraa godhamtullee itti sharraknee bifa bareedaan dachii tana lafa xiqqoo takka yeroon nuti amma subirraa baanee yoo dhugaa dheerate ilaa sa'aa lamatti nam tokko as hin jiru jechuudha. Waan xiqqoo yeroo sagantaa xiqqoo yeroo kana geggeeffamtu namoonni gariin sabrii dhabanii nama silaa nagayaan taa'ee waa dhaggeeffatu irratti illee waa fokkisanii namni salfii diigee huccuu guuratee hulaa bahu irratti wal rakkisuun waanuma namni bare malee rakkoon kanatti nama fiddilleen hin jirtu tasgabbiidhaan iidaa haa salaannu iiddi immoo Nagaya itti haajamte. Nagayaa fi tasgabbitti haajamte. Yeroo hedduun nurra dabre kan namni as dhufee salaatuu sodaatullee nurra dabartee turte. Galatallee wallaaluun gaarii miti. Ni'imaa rabbillee wallaaluun gaarii miti. Guyyaa namoonni hedduun hin dhaqinaa jedhanii kuunilleen joolleen fidinaa waliin jedhanii dullootan geessinaa waliin jedhanii garaa jabaannetuma nuti dhufnee Har'a guyyaan sun hundi jirjiiramee oolee bulee har'a alhamdulillah nagayaa fi tasgabbii tanaan namni gama dirree tanaa dhufee salaataa jira. Kuni ni'ima Rabbiiti. Nuutu nagaya dirree tanaa eega. Ayyaanni ayyaana Islaamaati. Ayyaanni ayyaana Itoophiyaati. Abbummaan ammoo namni ayyaana kanatti aanuu abbummaan nuhi jechuudha. Abbaan ayyaanaa nuhitu. Ammoo Ayyaanni ka biyya guutuuti. Namni tajaajilaa fi waan kanaan itti aanuu qabu nuyi. Na hogga dhufnus, hogga baanus, hoggaa mooraa tana keessa jirruus namni kabajaa dirree tanaa eeguu qabu nuyi duuba. Namni darajaa kabachiisuu dirree tana qabullee nuyi. Namni nagaya dirree tanaa eeguu qabullee nuyi. Haqiiqaa yoo ta'e warruma asis salaatu. Qaama nageenyatii fi boolisni namni ala san jira malee Deeggarsuma malee abbaatu waan ufii abbaatu eeggata. Akka gaariitti tokko tokkoon namaa dhiiras ta'ee dubartis ta'ee tokko tokkoon namaa dirqama isaa bahee di- dachii tana eegee kabajee kabajaadhaan akka ayyaanni adda galu. Namni ayyaanni islaamaa akka hin bareenne fedhulleen jiraachuutu malatu. Kanammoo namni harka isaa qabu nuutu godha tuni nurra jirti dirqama keenya nagaya dirree iidaa eeynee nagayaan salaannee dirree tanarraa adda galuun dirqama warra muslimtoota magaalaa tanaati haa wal gargaarru warra joollee waa dalaydu haa gargaarru joollee kuma tokko dhiyaatu ta waan kana kaaddamuuf tajaajila kennuuf joollee qophooytee jira joollee saniif yoon ajajamne Ijoollee saniif dhageenyee waan isaan jedhan fudhannee gamana goraa yoo jedhan gorree seenaa jedhan seennee gama duraa sanfaa dabree namni sijaajaa kaayatee imaamaa gad aboo asirraa kan yoo jedhan namaan lolu yoo waa didu maaliif dhufee wakkas ta'uree maaliif dhufnee wanni soomanarraa baranne bar sabrii baranne walii ajajamuu baranne yeroo eeggatuu baranne yeroo eeggannee soomana eegal yeroo eeggannee furra nizaama baranne soomanarraa Bar haalli bareedan nizaamni soomana irraa baranne sun namni tokko imaamaa gad dabree sijaajaa afatee aboo bakka malee jirtaa ol deebi'i yoo'aawu ati bakka fagoo jirtaa gamana siqi dirreen tun keessi banaadha alan taa'inaa keessa seenaa namoota juu kana yoon dhageenye maal goonaa dirree tanaa'u dhufuu barbaachisne dirree wanni dhufneef tokkummaa agarsiifne kabajaa agarsiifne wal dhageenye walii ajajamne wajji deemuuf dirree dhufne Tokko tokkoon nama sagalee tana dhageessuu joollota asirraa tajaajila kennan akka wal dhageenyee jala deemnu sagalee bakka sanirraa kennamtu ajaja bakka sanirraa kennamu kabanyee akka jala deemnu guyyaa boruu kana kanaan bareechina. Guyyaa boruu wanni jabaan tokko ammas ka jiru ganama wayita dhufnu karaa tokkoon dhufna hogga gallus karaa tokkoon galla.

Guyyaan fixrii kuni takbiirtaa qaba. Takbiirtan isaa guyyaa boru eedaa san hoggaa aduun galgala gad seente achirraa takbiirtan eegala hanga salaata iidatti jechuudha. Jidduun tuni jiddu takbiiraati. Takbiiraa namni masgiida hogga dhaqee fi dirree iidaa qofa dirree tanallee agarsiisu waati maal nama agarsiisaa ooltaame dirree agarsiisaa taakka ji namni takbiirtaa hoggaa jaa waan nuun galii ni jira. Takbiirtaa namni yooaa masgiida dhaqanii hogga imaamni namaa ju'u yooaa dirree isaa dhufanii namni tokko achi namaa je'ee takbiirtaa bakkuma takbiirtaan akkanaami takbiirtaan karaa makiina irrattis ni ja'an mana ufii mooraa keetittis bakka deemtu hundatti jetta Baadiyyattis ni ja'amti, alattis ni ja'amti. Eega guyyaa iidaa sanirraa eegalle ilaa imaamni iida salaata hidhatutti jidduun tun jidduu takbiiraati. Dachiin tun hundi takbiirarra takbiiraa ta'uu qabdi. Akkasitti karaa illee godhanii, hunda godhanii hattaa tartajal madiina. magaalaa Madiinaa hanga sossootutti jedhan takbiirtaan duuba. Sha'aa'iratun walitukmilul iddata walitukabbirullaha alaa maa hadaakum wala'allakum tashkuruun. Sagantaan tuni tamsaasni kallattii kuni dirree iidaa magaalaa dirree dhawarraa ka dabraa jiru duuba. Cufti nama biyya kana keessa jiru iida ofii akka kabaju asumarraa dhaamsa dabarsuu barbaanna. Namni hundi nama Dire Dhawaa qofaa miti. Cufti nama biyya teenya tana keessa jiruu dirree iida ufii akka gaaritti akka kabaju, ayyaana ufii akka gaaritti akka kabaju, ayyaana ufii akka eegu, rakkoon takka guyyaa ayyaanaa keessa akka hin argamne ayyaana ufii akka bareechee eegu dhaamsa keenya. Namoota hedduutu soomana kana nu tuttuqaa ture. Akka nuti dunnu, akka nuti baaraynu, akka nuti lollu ummanni Islaamaa soomana kana ibaadaa jaalatan wali qabamanii jiranii tuttuyn'ee dammaysuu qabnaa lolchiifnee waan hin taane keessa galchu qabna namoonni ja'an islaama tuttuqaa ka turanii jira jalaa dide islaamni du jazaa galatooma baga jalaa diddan baga qaanyeysitan mirqaana soomanaa kana balleeysuuf ibaadaa bareedduu tana akka jeeqamtu taasisuuf karaa adda addaatiin hoggota akka karaa amantii tuquutiin hoggota akka karaa nabii tuquutiin hoggota akka tuttuqaa turan tuttuqaa sanii fashalsinee guyyaa iidaa geenye borus fashalsinee iida salaatuu danda'uu qabna namni kubbaa goolii ufii hin fidu duba rakkoo goolii ufitti galchina gizee garii mirqaanaan ijoolleen garii namoonni garii mirqaananii gu- waan bakka biroo jiru rakkoo goolii ufirra fidan Namni bakki taphaa hulaa teetirra ta'uu hin qabdu. Namoonni tapha hulaa teetti sii galchuu barbaadan. Rakkoo mana keetii ganda keetii sii galchuu barbaadan. Rakkoo bakkuma fedhanii haa uummatanii malee guyyaa ayyaana keenyaa keessa rakkoo galchuu rakkoo fidanii qe'ee teenyatti galchuuf warri tattaaffii godhu istoop jechuu danda'uu qaba duuba. Uummanni Islaamaa. Ammasii galee horjoog jechuu danda'uu qaba. Ammasii galee iskajoog jechuu danda'uu qaba. Ammasii galee dhaaphu jechuu danda'uu qaba. kuni akka gaaritti warra ifxaarri baranaa fudhatamuuf dide sooshaal miidiyaarra ta'anii warri afaan dhedheeratu. Miskiina wallaahi. Wanni yoo dar- qaban qabinan guunne ta yoo gad lakkisan dachii guutu. Ifxaarri Itoophiyaa Islaama godhuu barbaaddaniihi. Hee? Maarroo baankii maarroo ifxaar. Maarroo hawaa ifxaar. Maarroo minnoo ifxaar. Ifxaar ifxaar ifxaar. Odoo ju'uu ju'ullee wallaale ooma ju'u sanuu duuba. Eh, Miskiina wal. Ijji isaa ija adurree fakkaatti hinaaffarraa duuba. Masii galee warroota ifxaara bareedaa barana warri barana ifxaara taasise hundi galatoomaa isin jechuu barbaanna akka uummata islaamaatti. Akka dhuunfatti illee, akka naggaadeetti illee, akka gareetti illee, akka biiroolee adda addaa gubbarraa kaasee ilaa jalatti warri barana ifxaararraa qooda fudhattanii uummata gammachuu uummata islaamaa wajji qooddattan galanni keessan dachaa isiniin jenna. Dirree iidaa dirree dhawarraayi galatuma jechuu barbaada. Dirree iidaa Warri ifxaaran gammachuu nutti sharrakee miskiina nyaachisaa, fursiisaa turtan hundi nu wajjin gammachuu soomanaa qooddattan galatoomaa jenna. Warri hinaaftanii lolaa turtan immoo dhaabbadhaa, joog isiniin jechuu barbaadna. Dhaabha, stop, isiniif gayaa dhiisaa firraayi. Akkas jechuu barbaadna. Guyyaan iidaa jalbultii iidaa jirra. Dirree iidaa Dire Dhawaa keessa jirra. Hojiin guyyaa boruu nurraa eegamtu kana nageenyi, tasgabbiin, nagayaan baanee takbiirtaan dachii tana bareechinee salaannee galuun qananiin kanaa olii hin jiru. Ka biroo immoo wanni guyyaa boruu godhuu qabnu rakkataa nu jidduu jiru gargaaruu akka qabnu. Sadaqaan fixriituu wanni godhamteef rakkataa gargaaruufi du. Nama uffata joollota, yataamaa, rakkataa, oollaa keenya jiru bifa barbaachisu hundaan beelawaa nyaachisuun, hadaare uwwisuun, gammachuun akka gammachuu nama hundaa taatu, gammachuun ta nama muraasaa akka hin taane, gammachuun ta nama hundaa akka taatu qooda irraa fudhachuu nu barbaachifna. Wal gargaaruu, wata'aawanuu alal birri wattaqwaa, rahmata walii godhuu, irhamuu man fil ardi, yarhamukum man fis samaa'i, Rahmanni guyyaa boruu rahmanni nurraa mul'atu qaba, rahmanni nurraa calaqqisu qaba. Beelawaa nyaachisuun, dulloota, dhibamaa gaafatuun, ka mana hakimaa jiru dhaqnee gaafatuun, ka rakkateen abshiir jechuun amala ayyaana guyyaa iidaati jechuudha. Galatoomaa isinin jechuu barbaanna. Baga jalbultii ramadaanaatti geessan isinin jaa irra deddeebi'ee nama hedduu tarree tana keessa jira. Ayyaana iidaa kana laalchisee Namni yaada dabarfatuu barbaadu yoo jiraate carraa kenneefi ani isin jidduu baya. Eenyu? Amoo ibsa kenni. Ok, ok, ok. ok. Namuu dhaamsa dabarsuu qaba. Baga isin illee.

jalqabna. Eegalu. Salaamu alaikum warahmatullahi wabarakaatu. Duraan dursee uummata muslimaa kan addunyaarra jirtan hundaanuu baga rabbiin ayyaana Iidal Fixrii kan bara kuma takkaa fi dhibba afurii fi afurtamii ja'aatiin isiniin ga'een isin jechuu barbaada. Iiddi tun iida iida jaalalaa, iida kabajaa, iida tokkummaan islaamaa ittiin eh, mul'attu, iida ittiin wal gargaarree rakkataa keenya cinaa dhaabbannee Akka waliigalaatti ummanni muslimaa hundinuu tokkummaa isaa itti agarsiisu rabbi nuuf haa godhu hunda keessaniinuu baga itti isiniin ga'e iid mubaarak taqabbal allahu minnaa wa minkum saalihal a'maal hunda keessaniinuu baga itti isiniin ga'e jedha.
Taajuu afaan Amaarinya jedhaman dubartii tasatoo waraddaa qabda.
Waliif haa dabarsan jedhe.

sanii fi hundaa ol immoo guyyaa takbiirtaa ammaa amma jechuudhaan haga ilaa imaamni iida raawwatutti guyyaatti takbiirtaa jennu guyyaatti sha'aa'ira islaamaa mul'isnee itti bareennu baga geessan janna obbaleeyyan soomana keessa toltuu gaggaarii hojjechaa turtan mara rabbi nurraa haqee balu soomana keenya rabbi nurraa haqee balu

Hundi keessan kullukum Eid Mubarak taqabbal Allahu minna wa minkum saalih al-a'mal baga itti geessan baga itti geenya isinin geenye galatoomaa.